Hello! Merħba! Skużani, nwaqfek, imma dik id-diska tmur I'm blue, da da di da da da da. Imma għax jiena kolni pink bid-dwifer b'kollox illum, mela. Pinki pinki, mela llum fil-programm x'ħajkollna? Ħajkollna feature vera interessanti fuq inizjattiva jisimha iSport li hija ħa ngħidu hekk, inizjattiva biex in-nies li huma neqsin mid-dawl jistgħu jilagħbu ċertu sports vera, vera interessanti. U aħna ħsibna li nagħmlu feature, immorru naqra throwback, meta ltqajna ma' dal-persuna li hu ħassar is-socials kollha, ġifieri Facebook, Instagram, kollox. Ħa d-deċiżjoni għall-mental health tiegħu, ovvjament. Ħa deċiżjoni għall-mental health tiegħu biex ineħħi kollox. Dan u aktar fil-programm tagħna llum ta' Gadgets, ibqgħu hemm. Dalwaqt fuq Gadgets. Nies-għomja u b'diżabilità viżwali ġew mistiedna sabiex jippruvaw parasports differenti. My nanna the phrase she used to say very often was Iż-żummara ta' mobile. The connotation was always something negative. I'm taking it back now. And I'm just saying how right she was. Jiena bniedem formosa. Mnejja les Malta u tal-Bjorn u hawnhekk ħanurikom x'in ġorr miegħi kull darba li noħroġ minn ġewwa d-dar. Għandi domanda għalik li inti jien diġà naf ir-risposta ta' imma ħan saqsielek ġest biex inkun eh, hekk konferma. Jekk ngħidlek rejx, illum trid tħassar u tneħħi l-accounts kollha li għandek fuq social media platforms biex tgħix ħajja iktar Taf li nixtieq nagħmilha xi darba mhux mhux issa, mhux issa, ma nos irid inkun mentally prepared, imma nixtieq li xi darba jirnexxieli nħassar kollox. Imma illum il-ġurnata dan parti mix-xogħol tiegħi sar, ġifieri naqra diffiċli biex inħassar kollox. Le, all right, ma nżommu għax-xogħol inti għad hekk personali. Però ħafna celebrities to be fair jagħmluha, ġifieri pereżempju joħor jitilqu for a month, għal xahar sieħ, jieħdu break. Jieħdu break. Ħa ngħidlek. hekk. Jiena vera nemmen li għandna bżonn naħseb id-dinja kollha. Kieku nagħmluha kollha f'daqqa. Jien eżempju hemmhekk ma naqbilx miegħek għax it's ngħidha bl-Ingliż, it's up to you to control your technology and not let the technology control you. Ġifieri inti inti f'idejk biex tara sa fejn ħa tħallidha. jidħollok fil-ħajja, mhux ħa jiġi da, jew rejx, rejx, rejx, mhux ħa jagħmilek hekk, inti tiġbru. Vera, vera, vera. Imma insomma fuq dan il-punt aħna ilu mhux ħażin konna milna throwback feature infatti eh, f'intervista ma' xaħat li jagħmel hekk għal mental health tiegħu għal li jien ħassar kollox ħanaraw għaliex u kif mar tlaqna. My nanna, the phrase she used to say very often was, Iż-żummara ta' mobile. The connotation was always something negative. I'm taking it back now and I'm just saying how right she was. David Debono, in-nepput tal-attriċi popolari Mary Rose Bonello, li illum m'għadhiex magħna. Is-sena l-oħra, David iddeċieda li jagħlaq ħafna mill-accounts li kellu fil-midja soċjali u jnaqqas l-użu fuq dawn il-pjattaformi. Social media was very much ingrained in my day to day, like it came naturally to me. The first thing I would do when I wake up is open Facebook, scroll through, see what happened, you know. I'd been feeling for a couple of years that

You need to look after you. Everything else is very secondary and will fall into place. Ftit ta' żmien ilu hija għamilt mhm. feature jiena li kien ta' interess tajjeb ħafna l-ġenituri u għadu rilevanti dan huwa kif inti tagħmel parental control fuq il-gadgets li jużaw it-tfal tagħkom. Mm, ġifieri. Very, very important. Kemm jista' jdum Tifel jew tifla tagħkom jużaw it-tablet. X'affarijiet jistgħu jaraw? Ma' min jistgħu jaraw? Insomma, ħafna affarijiet ħanna vera fid-dettall tiegħu vera naħseb min irid jissettja t-tablet tiegħu, speċjalment jekk qed tużaw iOS tablet bħala operating system, Vera, dan huwa feature nħoss li huwa utli, mhux għax għamiltu jien, imma. U kif għedt int, dan huwa inbuilt ġo iOS. Eżatt. Ġifieri hemm bżonn tixtri xi affarijiet oħra. Ħa naraw. Imma għamiltu jien u għamiltu tajjeb, ejja jkollna ngħid. U immaġina, tajt mhux ħa noqgħod naħseb li le. Min jaf kemm il-darba ddejtu minn dil-problema, wajjat, tiżdista snien, xenat, istorbju, imma jien għandi s-soluzzjoni. Hemm diversi sistemi ta' parental control, però jien ħa niffoka fuq waħda biss, ġenerali li għandhom x'jaqsmu mal-iOS. Kull ma tridu tagħmlu hija li tmorru fis-settings u hemmhekk ħa ssibu t-titlu Screen Time. Meta tidħlu fi screen time intom ħa taraw down time. Din tintuża biex jekk inti pereżempju trid li t-tifla tiegħek jew it-tifel tiegħek ma jkollux screen time wara pereżempju t-tmienja ta' billejl, din hawnhekk fejn tista' tissettja, tista' ttiha starting time u end time. Pereżempju jiena li t-tifla ma rridhiex li żgur tuża l-iPad bejn it-tmienja u ħdax ta' billejl għax ovvjament dik il-bedtime tagħha, u allura tissettja minn hawnhekk. Imbagħad għandek Apps Always Allowed. Dan is-setting huwa biex meta inti waqt id-downtime, pereżempju bejn it-tmienja u ħdax ta' bil-lejl, però xorta inti trid ċertu affarijiet li jibqgħu jaħdmu bħal pereżempju messaġġi jew forsi xi email għax dan ikun il-tablet tiegħek jew xi phone calls, ġifieri dawn huma apps li inti tista' tagħżel li anke waqt id-downtime, xorta hemmhekk dawn l-apps jibqgħu jaħdmu. Imbagħad għandek app limits, din tajba jekk pereżempju intom lit-tfal ma tridux jaraw YouTube iktar minn siegħa pereżempju hawnhekk huwa fejn tissettja dak il-limitu. Pereżempju l-entertainment apps fejn hawnhekk ikollok Netflix, YouTube u hekk u jien ħa niddeċiedi li ma jistgħux jaraw aktar minn sagħtejn. Naħseb din ġieli ġratilkom ukoll tagħtu l-mobile jew it-tablet lit-tfal tagħkom f'daqqa waħda meta jiġu lura taraw xebgħa apps ġodda, influss insomma ta' apps. Din ukoll tistgħu tagħmlu jkollkom kontroll fuqha. Bażikament tmorru taħt il-kategorija Screen Time, ġifieri l-istess kategorija li qed nitkellmu fuqha, hemm Content and Privacy Restrictions. Hawnhekk tidħol u inti tagħmel is-settings kif trid. Pereżempju, jekk tgħid Installing Apps, inti tgħidlu Don't Allow. Jekk pereżempju deleting apps għax forsi għandkom xi apps importanti għalikom u jiddelitjahom tgħidlu don't allow. In-app purchases għax din ukoll xi ħaġa li t-tfal ikunu qed jilagħbu f'daqqa waħda jitlagħlhom isma' you want to purchase an extra bonus pereżempju or an extra life u jibdew daqq dik ukoll tistgħu tagħmluha disallow. Hemm password importanti wkoll. Dan is-setting tistgħu tagħmlu password, ovvjament tagħmluhiex quddiem it-tfal tagħkom għax huma tafu kemm huma cunning u f'sekonda jidħlu kollox u jsibu tarf ta' kollox. Xi ħaġa oħra pereżempju wkoll fl-always allowed hija li intom tistgħu tagħżlu ċertu apps li żgur ma triduhomx jarawhom. Pereżempju ma triduhomx qatt li jfittxu pereżempju fuq il-Google jew inkella fuq Safari u allura intom kemm tmorru f'dan is-setting u tagħfsu remove ta' dik l-app li intom ma tridux jużaw. U l-istess għal content restrictions, hawnhekk importanti għax tħalli lit-tfal tagħmel ċertu kontroll ukoll fuq dak li jaraw waqt li qed jużaw ċertu apps. Music, podcast u news, pereżempju hawnhekk tista' tagħżel jekk tagħmlu explicit, ġifieri li jistgħu jaraw kollox jew inkella clean. L-istess ħaġa films, Don't Allow Films jew inkella PG jew inkella 12, 14 għandkom ir-ratings ukoll li tistgħu tagħżlu biex jaraw il-film. Jien naf, pereżempju, kotba l-istess jekk hux explicit jew clean. Pereżempju, web content, unrestricted access, limit adult websites jew inkella allowed websites only. Allura, meta tafsu allowed websites only, pereżempju, inti ħadtihom options ukoll ta' x'jistgħu jaraw, pereżempju, Discovery Kids, Disney, How Stuff Works u dawn huma kollha website li huma adattati għat-tfal. Huwa ovvjament importanti kif diġà għedt li tagħmlu a screen time passcode. Din tkun passcode tal-settings kollha li għandkom hawnhekk f'din l-area, ġifieri fl-screen time settings. Importanti tagħmlux quddiem it-tfal għax it-tfal jilħqilhom ħafna u jsibu tarf ta' kollox u huma kapaċi jidħlulkom fis-settings u jbiddlu kollox jew jitfu kollox. U jekk jiġi mument forsi t-tfal mhumiex id-dar u inti trid tuża unrestrictedly, kull ma tridu tagħmlu tagħfsu turn off screen time, iddaħħal il-passcode tiegħek u hemmhekk inti tista' tuża għal dak il-ħin li inti tkun qiegħed id-dar waħdek. Xi ħaġa wkoll tajba hija li inti tista' tixxerja dawn is-settings Across your devices, ġifieri fuq it-tablet, fuq il-mobile ikunu l-istess. Kull ma trid tagħmel huwa tagħfas din il-buttuna ta' hawnhekk. Option oħra interessanti hija din set up screen time for family. Din tajba jekk inti trid toħloq settings differenti għal nies differenti li qed jużaw it-tablet jew il-mobile tiegħek. Per eżempju, t-tfal jużawh mod u l-ġenituri jużawh mod ieħor. U għal dawk li jużaw Android devices, tistgħu tniżżlu app li hija Custodio. Din titniżżilha kemm fuq it-tablet tat-tfal tagħkom kif ukoll fuq il-mobile u tikkontrolla s-settings mill-mobile tiegħek. Vera faċli biex tuża. Ħa ngħidlek Rejx, jekk kelli kappell, kont ninżagħhulek għax għamilu tajjeb dal-feature, ara xi kappell. Nistra, jaqbdu miegħi, ara naqra anka l-camera person, imma. Prosit Weaver! Iva, sa nkellmek wara ta' Mela ħammorru għal I Sport, din kif fatt hija inizjattiva tajba ħafna, ġifieri jiena nemmen li vera vera min beda din l-inizjattiva għandu vera sew għamel għax hija mod kif in-nies li huma neqsin mid-dawl jistgħu jagħmlu fitness u sport differenti b'gadgets żgħar, lanqas kważi kważi bil-gadgets, sa bil-innovazzjonijiet. Naqbel. Tlaqna. Le wara r-reklami mhux issa.

Inġorru l-ħin kollu bil-borża trid biex għax kultant ikun daqsxejn daqsxejn imqareb allura kull ma toqgħod drabu mbagħad intuh daw it-treats biex ngħidulu li huwa good boy ukoll. Kont tilab xi sport hekk int meta kont żgħir? Kien hemm xi sport partikolari li kien jogħġbok? Jiena kont nilab, kont nagħmel gymnastics. Hmm, nice. Meta kelli form 1, form 2. Ah. U volleyball mbagħad, mbagħad volleyball. Volleyball kien l-isport tiegħi li kont nagħmel ħafna, għamilt ħafna snin, naħseb xi sitt snin. Kont jusem competitions u Kont nagħmel competitions, kont man-nazzjonal ta' Malta naħseb ġieli għatta. Xil kemm sportiva. Iva, ħafna. Lejjina sports tiegħi kienu, bdejt kien cross country, ġiviri kon niġri ma naqafx. Ok. Long distances. Mela, mela, mela, infatti jiena dejjem najt. Jiena ċandru, dejjem rajtu l-warrani, għax dejjem għantini. Ġifieri, għax dejjem nipprova nilħaq miegħu, kont qatt ma lħaqt miegħu, ġifieri nagħmilha ċara minn hawn. Long distance u mbagħad u kont ifissajt fil-gym, gym, body building u gym u kuljum u kont niekol kif suppost u hekk u insomma, anzi tlift naqra d-dad bod. Issa forsi forsi nsibu naqra ritratt hekk tal-meta kont kien kien kien hekk. Kont nieħu ħsieb Tara, jew tibqiet ma' raġuni qed insaqsik. Issa mhux cool issa. Ma dak iż-żmienu. Dak iż-żmienu. Żmien ieħor. Żmien ieħor. Issa infatti nistaqsik di għal raġuni, għal raġuni li sport huwa sabiħ wan. Tu jżommok fit. Imma sfortunatament jekk eżempju ikollok in-nuqqas ta' dawl hemm ċertu sports diffiċli tagħmilhom jew kważi kważi ma tistax tagħmilhom. Għax hekk ma tarax ovvjament. Eżatt, immaġina tiġri, immaġina ma tarax tmur tiġri fit-triq. Le, dik hi vera. Din hija ħanajlu hekk inizjattiva inkredibbli li hawn Malta qed jagħmlu li xi ħadd li huwa nieqes mid-dawl jista' imur jiġri barra fit-triq. Ħa naraw ftit. So yeah, sports uh, followed me all my life. Fit-12 ta' Settembru seħ l-Open Day tal-iSport fejn nies għomja u b'diżabilità viżwali ġew mistiedna sabiex jippruvaw parasports differenti. Għal ħafna, dan kien l-ewwel darba f'ħajjithom li pparteċipaw fi sport jew attività fiżika. Din hija l-problema li l-proġett iSport qiegħed jipprova jsolvi. Jien personalment, bħala persuna li għandu diżabilità, u nista' ngħidilkom u nassigurakom infatti li l-esperjenza tiegħi personali fl-isport kien ta' benefiċċju fuq livell personali, fuq il-well-being tiegħi u fuq kull aspett tal-ħajja. Atleti u kowċis differenti ingħataw it-taħriġ kif jaħdmu ma' atleti għomja u b'diżabilità viżwali. So Tommy, you ran with Jasper in the marathon. Can you tell us a bit about the adventure and maybe

children to take up swimming as it will help their confidence. Mela, għamilux ħafna kien hemm il-ġbir ta' fondi li Bjorn jagħmel kull sena biex jgħin għall-ALS u infatti aħna eh, intqajna ma' Bjorn biex naraw x'għandu fil-basket. Imma qabel ħadraw it-top Five TikTok videos of the week. Imma sekonda, x'jiena nixtieqha, dejjem naraw TikTok videos of the week ta' kulħadd. U jien nixtieq nara wieħed ta' gadgets illum, sewwa. Jiena niftakar meta morna kienet il-ġurnata World Kindness Day. Yeah, oh God, yes, I remember. Ħa nurikom dat-TikTok video ta' gadget. Can you stop being so beautiful? No comment, haha, bliss. Kindness Day. Very not you, eh? Bis-serjetà. Taf kemm stħajt. Kemm int gustuż, irxtaqt ngħidlek kemm int gustuż. Tista' sellef din uċċaj ta' xemx? Għax qed tamini biż-sbuħija tiegħek. Bis-serjetà. Naqs kemm jien ikra. You're so Miskina dik qed mobbija. Sibi! Kien fih raġel daqshekk kien. Għandek eh, nuċċali ta' xem? This is my pharmacist. Għaxet tamini bizbuħija tiegħek. Nista najlek li vera sħajta, sħajt ħafna, ħafna, u infatti. Għalik biex Lexa. Wieħed biex joqgħod ta' parsi mutenti. Le, ma stajta xin kelli napproċċja b'ċertu aggression biex huma jagħmlu reactions eh. ħanġemp il-pulizija. Eh, dik kien wieħed kien fih moraw bdejt daħna jdan. Ma kollha jisom thank you qalu. Iva, iva, għax imbagħad inti l-ewwel tibża mbagħad tieħu gost. Eh, ma xindunaw minn int. Tara, tara. Le, ma vera tħaqna, tuża nice one dik. Ma mmorru sa naraw il-top 5 TikTok videos of the week. La, la.

Hotel Edizzjoni Live hawnhekk. Kif tistgħu taraw hawnhekk din id-darba attrezzajna biex tista' tara. Hemm lampuk hemmhekk ħbieb tiegħi ejjew ħa taqbduha intom. Min jaqbad dik il-lampuk hemm vop hemmhekk hawn ra tara Ġeġark Isa ħej! Isa ħej ara hawn naqa' il-villat sabiħ tal-Imsida hawnhekk. Tistgħu taraw ara anka natura armajna. Mela x'qed tistennew ibbukkjaw magħna tu għad li kellna ndaħħlu l-Peter tal hawnhekk minħabba t-telefons għax ma stajniex inlaħħqu magħhom, għandna kelb jinbaħ ukoll għall-atmosfera. Daħħalna Chef de Partie ara trajnjajnih iċ-Chadwick Lakes u l-Busquet biex isajjar l-aqwa siġar ara u dine in jiġifieri taqbdu, tiġu bil-karozza hawnhekk taqtgħu werqa u tieklu healthy waqt li waqt li tixxarrbu hawnhekk tgħumu kollox all in one experience all inclusive mela ċemplulna. Dua Libsida bejn hotel, x'qed tistenna? Ma tinsewx aħna Gadgets mhux qegħdin fuq it-television biss, qegħdin online għandna gadgetsmalta.com kif ukoll għandna Facebook, għandna Instagram, għandna TikTok, imfittxu Gadgets Malta hemmhekk hemm ħafna affarijiet li ma tarawhomx hawnhekk fuq it-television. U nerġgħu nfakkruhom li issa ovvjament għandna ġurnata ġdida u ħin ġdid li huwa Gadgets kull nhar ta' Ħadd fis-seba' neqsin kwart. Issa, Wara r-reklami ħa niltaqgħu ma' Bjorn u ħa naraw x'għandu fil-basket. Min jaf, għandu naħseb ħafna affarijiet interessanti u xi affarijiet differenti nemmen minn kulħadd. Trid tibqgħu biex tkun taf. Naraw. Dalwaqt fuq Gadgets. Sempliċi Furkett hija ferm importanti għalija, kulħadd ikollu l-ħaġ

Issa wasal il-ħin li mmorru niltaqgħu ma' Bjorn u ħajorina x'għandu fil-basket tiegħu. Jien kurjuż, eh? Kurjuż. Din li tidher qisha sempliċi furketta hija ferm importanti għalija kulħadd ikollu l-ħakk u b'xi mod trid tħokkha allura. Jiena bjorn formosa. Minnejja l-esmata f'darbjon u hawnhekk ma nrikomx minn ġo miegħi kull darba li noħroġ minn ġewwa d-dar. Hemm inkunu daqsxejn mgħobbijin kull darba li noħorġ ikolli qisu tliet basktijiet u fl-ewwel wieħed ikolli dal-backup ventilator. Għal min ma jafx dan huwa magna ferm importanti għalija għaliex mingħajrha ma nkunx nista' nieħu nifs ovvjament ikolli diġà l-main ventilator imqabbad miegħi biex nieħu n-nifs. u dan iservi ta' backup f'każ ta' emerġenza ċek sinti f'għal magna ma jkollix mod ieħor ta' kif nieħu n-nifs. Din hija t-tieni bagalja li nġorr miegħi din hija fundamentali wkoll għaliex fiha hemm għandi l-affarijiet mediċi kif għandi sptar portable. Dan huwa t-tielet basket, il-backpack, li huwa ferm importanti wkoll. Kważi l-iktar importanti li xfih. Inġor l-affarijiet kollha li jgħinuni ngħix il-ħajja normali ta' kuljum. L-ewwel item l-iktar importanti għall-fondazzjoni huwa donation bottle li nġorru magħna kullimkien u fejn in-nies jituna d-donazzjonijiet. Nirringrazzja lil kulħadd li dejjem jagħtina. Donazzjonijiet biex inkomplu bil-proġetti tagħna. Dan huwa ġeġ ferm importanti. Ieħor huwa ġeġ żgħir, però jgħin għal min ikollu problemi respiratorji. Dan huwa pulse oximeter li jkejjel kemm ikollok ossiġnu fid-demm u anke il-heart rate u nużaw kemm ikollu biex naraw il-pazjent jew jiena kif inkun qiegħed bħala livelli ta' nifs dak il-ħin temporanju. Din fil-verità hija sempliċi. Kwint tal-ALS Pero għalija hija ferm importanti għadi. Nkun barra speċjalment noħod ħafna kesħaw dejjem. Nġorra miegħi biex nerġa' noħod it-temperatura tal-ġisem. Peress li ma ċaqlax, nħoss iktar kesħaw il-kultura hija fundamentali għalija kull darba li noħroġ. Iva, dam indu dar sar parti mill-familja tagħna żfirna.

tiegħu anke l-positioning tar-ras ta' xi functioning oħra tal-wiċċ allura huma ferm importanti li nġorruhom magħna. Din l-islidererisa sempliċi furketta hija ferm importanti għalija, din hija scratcher minħabba li ma nistax nuża idejja, kulħadd ikollu l-ħakk u b'xi mod trid tħokk allura ġieli jkollna problema bil-lingwa u ngħidilhom scratch my nose u minflok. Iħobbu li x'imkien ieħor. Jien qed nara xi ħaġa hekk ġdida. Yes, taf li inti għandi passjoni kbira għal smartwatches dan huwa l-aħħar wieħed li ġibt. Mhm. Eh, put this way, teknoloġija baqgħet l-istess li għandha l-batterija Irnexxilhom jitawlu għal ftit iktar u tagħmilli ħafna affarijiet, toħodli l-pressjoni, toħodli l-oxygen level, tgħidli jekk qed norqod tajjeb jew le, toħodli l-heart rate, toħodli kemm għandi stress bħalissa, it-temperatura ta' ġismi. Kemm għandek stress bħalissa? ħafna qed markar. U pressjoni kif hija? Fejja stress. Stress. Nofs nofs. Le fuq l-aħdar imma, bej l-aħdar u l-isfel. Jekk nerġa' nagħmlu issa għandi feeling. All right. Għanna trid naraw, naraw. Naraw, naraw, naraw. Għet jgħat preparing, ma nixtieq ċaqlok, ma nixtieq tkellem, għet suppost. Ma titkellimx, ma titkellimx. Zitt il-pressure, zitt il-stress. L-stress zid li qabel kien fl-aħdar, issa ġi fl-aħmar. Mm. Għanna l-problemi. Għanna l-problemi, ma jimportax. Mela, wasalna fl-aħar tal-program, jiena passoltu nixtieq nirringrazzja l-sponsors uffiċjali tagħna li huma Go, Mita u Esplora. kif ukoll BT Commercial u Duracell. Jien nirringrazzja wkoll l-isponsors tiegħi li huma Thomas Hair Studio għal xagħri kif ukoll Maria minn Tlellix għal dwiefer tiegħi. U aħna min-naħa tagħna nerġgħu nfakkrukom il-ħin ta' il-ġdid ta' Gadgets huwa il-Ħadd fis-sebgħa neqsin kwart. Kalla rrid nerġa' narakom Gadgets.